Jo, do wier mer eng Kéier. Ech begréissen iech zréck zu engem neien Opening hei. Mir maachen haut zesummen ee Booster Bundle op an do muss ech direkt eppes soen, dee Booster Bundle kritt ee bei net am Geschäft. Dat ass, ech mengen, per Amazon exklusiv. Hu mer op Cardmarket fir bal 50 Euro eis gënne gelooss, einfach 6 Pack eng Kéier mat iech opzemaachen. Natierlech Booster Bundle méisseg Artworkméisseg ass et schéin fier, mee hei och säitlech net vill. Also et ass erem sou exklusiv Gedöns dat do. Fir 50 Euro giff ech soen ass et besser dir kuckt de Video an dir mellt mech no. Kucken mer mol einfach wat mer hei zéien. An et ass eben fir mech sou Booster Bundelen ass eng flott Saach, mee wann een se wierklech sou wéineg a Geschäfter gesäit an och geschwënn geschäftsexklusiv gëtt, wou een och lokal Geschäfter wéi de Reservoir, wat eben par rapport zu de grousse Marken, grousse Companies eng kleng Lokal Geschicht ass wat eben net schlecht ass, wat ech och bevorzugen. Hei gesi mer och, dass do näischt dobäi. Hei ass dann och déi éischt Kéier mengen ech, dat ass anescht, dass hie was ass. Soss huet en do missen eropman. Dat heescht hei hu mer dann eng, ah ech géif déi Këscht souguer halen, sinn ech ganz éierlech, well se fir mech e bësse méi méi propper ausgesäit. Et ass awer och soss näischt dran. Mir hunn och keng Pro-Kaart hei an der Këscht. Mir nehmen zesumme, wou mer elo hei 6 Päck opmaachen, an ech muss awer soen, wann ech se kucken, et ass vill Loft an deene Päck. Et ass e bësse komesch. Egal, maache mer emol zesummen op. Keng Codekaart fir iech vun deem Produkt, dat seet och scho genuch aus. Dann geet et drëms, eng Kéier alles ze weisen, wat mer weise kënnen, an da kucke mir eben zesumme, wat elo hei nach sou Schéines

Iris Fighting Spirit an en Danz Bass am EX heigezunn. Also schonn en éischte Hit dee mer hei zesummen zéien. Eng EX-Kaart ass eng EX-Kaart ass et ass en Hit. Fréier war et e groussen Hype fir esou eppes iwwerhaapt ze zéien. De war an Holo ass och net garantéiert. A vun dohier maache mer dat elo mol einfach esou. Vun deem her fir op d'Reiefolg huet der elo gesinn. Ech hunn elo net vill hei do gemëscht. Mir maachen einfach der Rei no op wéi mer se och opgeman hunn. Zweete Pak an Video hei zesummen.

dann en Deck ze bauen an ech menge mat den 4, 5 Produkten déi ech lo fir iech opgemaach hunn, hunn ech do schonn en Set zesummen. Mee eng Kéier Kitchen Together, klengen Set zitt lo mee eng Pack haut maan. Set war awer méi wéi ok mat dem Trainercap an alles, war lo net vir op Missing Out. Präisser hunn sech natierlech e bëssen reduzéiert, Gott sei Dank, mee dat esou soll och e Set sinn an net wéi Prismatic an Domatic, Evolution, pardon, wou der ze vill Auge maacht. Komm Al, ass ass awer och e schéint Artwork, mech eng Kéier esou erëm do pennt.

Ganz wichteg fir wann een en Pokédex huet an Bombardier an eng Kill Lilies, Rue Bombay an der Bellechaine sou en Holo wär sou. Ech mengen elo déi drëtt, viert Kéck ze hunn, dat heescht theoretesch kéint ech mer och do eng Kéier e Set maachen. Mir hunn d'Hallschent vum Booster Bundle zesummen opgemaach a kucken dann hei zesummen virun wéi et nach geet. Also Hitsméisseg kann ech net bekloen, mir maache 6 Pack just op, dat ass keen Display, kucken hei nach zesummen wat mer elo hei hunn. Basic Energy.

Keen ech jo bal erem soen, Hallo Erik, Hallo Nick, dat do ass eng Vull, eng Waifu fir iech. Dir sidd hei zu Gären dobäi, ass natierlech Value méisseg och net all ze vill, mee ech huelen se mat, wann eng Fierz hutt, dann huelen mer se. Zweet leschte Pak, also Fazit vum Journey Together Projet, méi wéi ok, mir hu genuch Hits gehat, dat heescht d'Zäit ass einfach och méi

Skarada, pardon fir ähm, als Polokaart. Hei gesinn mer da lo e bësse komesche Pack nach, den ass bëssen opgeblos. Last Pack Magic Plate, hu mer lo hei e God Pack, nee Quatsch, hei gëtt et guer kee God Pack. Wollt awer iech eng Kéier lacken, also Qualitéit vun de Packs sinn ech éierlech mat iech, déi mécht e bësse Suergen, dass eben so an enge Booster Bundle, dass awer genuch Plaz dran, dat ze vill beweegt. Mee ech giff iech recommandéieren, wann der beim Reservoir oder soss eng Kéier sou Saache gesitt, Huet se mat, maacht per Grupp präislech méi wéi ok, alors en cheer dude. An ech freeë mer op déi nächst Sets, déi och eben an déi duer Richtung ginn. Lotard hate mer elo grad, Centred, Ends the Rouen. Op Choice Band, wichteg wa mer do en Deck wëlle bauen, Articuno, Postweg, och wichteg. Hop Stop, Wool Ami Verse, hate mer fir de Moment gezunn, Ends Click. An ass déi lescht Kaart, Danke, en Hit, voilà. Den Ends Soa GX ass och eng wichteg Kaart. fir eis Tee ze gi, Spiller wollt eng Kéier op Soruag Eechs wëlle goen an dee Véiermol bräichten. Natierlech artworkméisseg gëtt et och e besseren, mee seng Attack, den Night Joker, ass ebe wichteg a richteg, wann een da mat Kombinatioune vun der Bänk spillt an andfalls just zwou Energie brauch. Wéi gesot, ee Booster Bundle mat 3 Hits, dat de 40, 50 Euro kascht, loosse mer mol am Raum stoen. Ech fannen déi scho net gutt, dat et och exklusiv, ech mengen per Amazon oder esou, mir hunn iwwer Cardmarket de krut, Ass och e bëssen donieft, mee bon, mir wësse jo, d'Nintendo Company a d'Pokémon Company si grad e bësse am gaangen Fric anzekasséiere bei eis. Gi mer vläicht eng Kéier de belount erëm dofir fir den 30. Anniversaire d'nächst Joer, ech weess et net. Op jiddwerfalls, Journey Together, de Projet hei um TL Youtube Channel geet domadder op en Enn. Mir hate vill cool Hits, ech soen iech décke Merci wann dat Ganzt suivéiert huet an dann, jo, mir wäerten eis elo scho bei Giovanni sengem Set d'Arsenal Rivals schonn deen een oder anere Video wäerte mateneen hei suivéiert hunn. Sin emol gespaant wat nach d'Recht vum Joer kënnt. Ech soen iech Merci an bis eng aner Kéier, meng Stëmm an bis eng aner Kéier een aneren Youtuber vun eis erwëscht. Bis dann an ciao ciao.